Dwi'n 24, a fi wedi dod dros o lot o sort of barriers a gwahanol um, sefyllfaoedd gwahanol dros y mywyd. Mae'r ma effaith ar y coesau a um, ochr chwith a chael chwith. Fi'n wastad cofio am am plentyn pan oedd pobl yn breuddwyd gweud bod nhw'n cael breuddwyd yn tiwa, bod yn astronaut neu rhywbeth. Fi'n cofio un o breuddwydiau ddi yw just cerdded lawr y coridor gyda ffrindiau fi. Um, fi'n cofio person yn mynd lan at fi a gweud, um, if you weren't in a wheelchair already, I'd put you in one. Fi'n cofio ishte 'na a oedd y gang o ferched 'na a o'n nhw'n cymryd llunie fel ma' nhw'n neud a fi'n cofio un boi'n dod lan a a mynd oh yeah let's have a photo with a cripple a ni jyst 'di clywed e a oedd oedd e'n diddorol gweld sut oedd ffrindie fi rownd fi yn ymateb i'r peth achos o'n nhw yn mynd yn nyts. So tries i rownd, o'n i just edrych arno ge, rydyd y tu ôl Mark, a dde wneud, wel, dde dansio ar Mark a popeth fel a, just cael ffrindiau tynnu lluniau. So welis i fe, mynd ar ôl drinks. So... Sim Tom yn person sy'n cael ei wyndo lan a mynd yn grac. Fe yw'r gentle giant o'r grwp i fod yn onest. Ie, ond just welis i fe, just, oedd e dwylio llawn o drinks a popeth da fe, so welis i fe, welis i, o, Cerdd y ddeis draw, just drop us i shoulder mewn. O cwmpodd gyda'r drinks os y llawr. maen nhw'n ti'n me meddwl bod fi'n fo fi un o characters off Little Britain a fi'n mynd i codi lan a wneud backflips lawr y rhewl. Ond ti'n mo, licen i wneud na, a licen i cael medal yn ei na, ond sa'n mynd i gael e. Un cynta, mae pob un yn wastad yn dod lan i ti a maen nhw'n mynd, so, uh, what's your sex life like? A mae hwnna um, gyda um, cwbl o weithiau pan fi wedi cwrdd â pobl am y tro cynta, maen nhw, uh, peth cynta sy'n popio mewn i penne nhw. Mae fel fascination fyna, bod ni ddim, bod ti'n gwybod, pan ti'n cael ar ôl yn bod some weird kinky sex life da ti. Um, Wel, sy'n lot i fi i fod yn nes. So nawr dwi ma yn y orsaf train i mynd i um, mynd i'r gêm a mynd i Wembley, so mae'r nerfs yn bwrw mewn. Fwy'n nerfus am y gêm a nerfus am y daith i fod yn onest. Yn sicr mae fe'n rhywbeth sa'i wedi wneud o blaen. Um, normally dwi'n dod arno gyda'r um, cadw'r olwyn electric, mae hwnna'n neud e'n pethau yn rwyddach. Ond um, nawr mae rwy'n teimlo bach yn stranded ma. Uh, so gobeithio bydd y staff yn uh, ffeindio fi, a mae hwnna'n peth pwysig. Mae fy tafod wedi bod o fi um, yn ystod y blynydde, yn ystod y dark times, a wedi cymryd drosto'r mantel o wario pêl droed, cefnogi a teimlo fel rhan o'r teulu. Um, ni'n gallu gweld y Liv G, so mae'n ysbrydoli ni am uh, Wembley fori, a gobeithio bydd y Ti'm yn troi lan na chware y gêm a dod â'r yy cwpan nôl i Gymru am y tro gyntaf. So ma' Natty sort of yn nabod fi am siŵr o fod chwe mlynedd fi'n credu. Ie rwbeth fel yna. Ie. O gwmpas hynna. A ni sort of jyst... Yym ma' gyda ni gyd limitations yn rhyw yy fath o bywyd 'da ni ond yym ma' Mark yn yy Mae o'n wastad yn hapus ac yn hawdd i siarad gyda fe a t'gwbo' os o'n ni gallu gyd neud gyda rwyn bach o hynna. T'mo' fi 'di bod mas a fi 'di bod rownd yy fe- ferched fi 'di bod mas gyda um, yn t'mo' yn y tafarn gyda ffrindie a ma' rhyw rhyw person sy'n difeddwi'n dod lan a gweud oh, how much are you paying here t'mo' yym a fi'n sort of troi rownd a gweud well, um, I'm not paying her, this is my charm, pal, ti'n gweld, fi'n fi sort of trial dod drosto bod personoliaeth fi yw'r peth, dim just bod, ti'n gweld, I've got four wheels and it's easier for them to get home. a hwnna yw'r joke fyd, dwi'n e?